Il-liġi tal-familja teżisti. Teżisti li fejn hemm il-visitation bejn il-ġenituri. Issa, barra minn Malta, partikolarment fil-Qorti Ewropew, ġiet estiża espressament għan-nanniet. Jiġifieri hemm deċiżjonijiet li aħna mhux tibdil irridu, li tiġi estiża u jsir l-enforcement. Għax imbagħad mhux billi bħalissa tista' tagħmel rikors fil-qorti u tirbħu. Imma xorta ma jtukx id-dritt jekk il-ġenituri joġġezzjonaw li inti tara t-tfal. Tifhem? Issa, ħa nkunu qed ngħidu kollox għax din qamet ukoll kwistjoni. Hemm min jgħidlek inti qed titkellem hekk għax ma tafx il-kunjata tiegħi. Aħna m'aħniex qed ngħidu li bir-ring kollox ħa jiġi li n-nanniet għandhom dritt jaraw in-neputiet tagħhom huma x'inhuma. Jiġifieri jekk għandek nanna, jekk għandek nannu li sfortunatament ngħid jien, bl-indħil tagħhom għax jaqbżu l-boundaries tagħhom, jispiċċaw ikunu kaġun li kkaġunaw is-separazzjoni ta' uliedhom u tal-miżżewġin, Jiena ma nistax niddefendi dik in-nanna u ngħidlilha, isma' int għandek dritt, dan imbagħad ħa jkun hemm il-qorti, inti ħa tapplika, l-omm ħa toġġezzjona jew l-bint jew r-raġel tagħha u min jiflaħ min għandu d-dritt jieħdu. Issa, jekk jiena nġib provi li jien ma kellix naqsam xejn mas-separazzjoni tat-tifla tiegħi mar-raġel jew qatt ma għawwejt lil ħadd, qatt ma xewwixt lil ħadd, Hekk ħaddieħor irid iġib il-provi ta' dak kollu li qed jgħid għaliex m'għandix nara lit-tfal u n-neputijiet. Issa mbagħad hemm il-Qorti u tiddeċidi hi. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid li sfortunatament hawn min qed jirraġuna u anke f'ċertu livelli ta' awtoritajiet li hekk ħa nagħtu l-għala u hekk ħa nagħtu din u niftħu l-bieb għan-nanniet, Allura mbagħad ħa jqumu t-sijiet, u ħa jqumu l-irġiel li huma msawta, u ħa jqumu min mhux qed jiġi jingħata l-parental sharing kif għandu jkun. Imma jiena ngħid, jekk in-nanniet minn ħaqqu, minn ħaqqu, mhux qed ngħid across the board, min ħaqqu, għandu d-dritt u jingħata d-dritt, għaliex m'għandiex nieħdu u mbagħad hekk iqum xi ħadd u jgħid isma' anke jien ta' għandi jkolli d-dritt, hekk inti ħaqqek u tieħu dak id-dritt, ħudu u jingħatalek. Imma ma noqogħdux nagħlqu l-bibien għax ngħidu jekk niftħu l-bieb ħa jidħol mewġ il-baħar kollu. Għax alla ħares noqogħdu sejrin hekk għax kieku ħadd ma jieħu, kieku m'hawnx unions, kieku kulħadd toqgħod sejjer hekk, la tieħu allowance inti għax inkella kien nagħti l-allowance lilek irrid nagħti allowance lil erba' setturi oħra. Jekk ħaqqhom joħduha l-allowance u inti jekk ħaqqek toħodha jekk ma ħaqqekx ma toħodhiex. Jiġifieri dan l-istess ħaġa. Issa, il-Parlament Ewropew Diġà hemm preċedenti. Allura dgħajqawilna qalbna li għax aħna qegħdin fl-Ewropa wkoll ma narax għaliex m'għandhiex tiġi estiża għan-nanniet Maltin. U anke l-Ministru tal-Ġustizzja l-Ingilterra mexxa hu l-emendi għal din il-liġi, jiġifieri ma narax jien li għandu jkun hemm diffikultajiet issa vera da mhux qisek qed tixrob tazz ilma ta' ġifieri għax meta aħna mhux qed ngħidu tibdil li tiġi estiża U mhux qed ngħidu li ssir liġi ġdida għax hemm ħafna xogħol. Imma jien naħseb fuq dar-rigward anke qabel ma naslu għal dal-livell, ejjew niftħu dibattitu nazzjonali, ejjew nitkellmu għax din hija xi ħaġa nazzjonali. Inti, inti għandek il-familja tiegħek, hekk int għarus, hekk inti miżżewweġ u għandek it-tfal, u mbagħad għandek il-ommok u missierek li jiġu n-nanniet ta' uliedek. Mela hekk taqta' 'l dawn in-nies mill-poplu kollu, x'jibqa'? Ma jibqa' xejn, klipuqtates. Jiġifieri, da ħa tirrigwardja u ħa taffettwa lil kulħadd. Mela għaliex kif għamilna, u sew għamilna, dibattitu fuq id-divorzju u fuq hekk u fuq dak u fuq l-ieħor, ma nagħmlux dibattitu nazzjonali ħalli kulħadd isemma' leħnu jagħti għaliex favur jew kontra għaliex di ħa taffettwa 'l kulħadd.